Sɔfo Pastor Gyabeni bɛtwi Bible no, Twerɛ Kronkron no, Yesu Kristo awoɔ ntoatoasoɔ atitam kyukuu de rebrɛ wo. Twi akenkan ne ne kasam. Tam kyukuu, mo sɔfo Pastor Gyabeni, makra mo.
Asɛmpa no sɛdeɛ Mateo twerɛeɛ, ti baako.
Yesu Kristo, Dawid ba, Abraham ba no awoɔ ntoatoasoɔ. Abraham woo Isak, nna Isak woo Yakob, nna Yakob woo Yuda ne ne nuanom. Yuda ne Tamar woo Peres ne Sera, nna Peres woo Hesron, Na Hesron woo Ram, na Ram woo Aminadab, na Aminadab woo Nahson, na Nahson woo Salmon, na Salmon ne Ram woo Boas. Na Boas ne Rut woo Obed, na Obed woo Yisai, na Yisai woo Ɔhene Dawid. Na Dawid ne deɛ kane na ɔyɛ Uria yere no woo Salomo, na Salomo woo Rehabeam, na Rehabeam woo Abia, na Abia woo Asa. Na Asa woo Yehosafat, na Yehosafat woo Yoram, na Yoram woo Usia, na Usia woo Yotam, na Yotam woo Ahas, na Ahas woo Hiskia, na Hiskia woo Manase, na Manase woo Amon, na Amon woo Yosia, Na Yosia woo Yekonia ne ne nuanom ɛberɛ a wɔmaa wɔn tu kɔtenaa Babilon no mu. Na wɔtu kɔtenaa Babilon no akyire no, Yekonia woo Sealtiel, na Sealtiel woo Serubabel, na Serubabel woo Abihud, na Abihud woo Eliakim, na Eliakim woo Asor, na Asor woo Sadok, na Sadok woo Akim, na Akim woo Elihud, na Elihud woo Elieser, Na Lisa woo Matan, na Matan woo Yakob. Na Yakob woo Yosef a na ɔyɛ Maria a ɔwoo Yesu a wɔfrɛ no Kristo no ne kunu. Na wɔn ntoatoasoɔ a ɛfiri Abraham so de bɛsi Dawid so nyinaa yɛ dunan. Na ɛfiri Dawid so de bɛsi sɛ ɔmaa ɔtu kɔtenaa Babilon so yɛ awoɔ ntoatoasoɔ dunan. Na ɛfiri sɛ ɔtu kɔtenaa Babilon no bɛsi Kristo soɔ nso yɛ awoɔ ntoatoasoɔ dunan. Na sɛdeɛ Yesu Kristo awoɔ teɛ nie, wɔde ne na Maria maa Yosef awareɛ, na wɔnya nhyiamu no, wɔhunu sɛ wɔnyem deɛ ɛfiri Honhom Kronkron mu. Na ne kunu Yosef yɛ onipa tenenee, na wɔmpɛ sɛ wɔgu n'anom ase dwam nti, wɔbɔɔ ne tirim sɛ wɔbɛgyaa no kokoam. Na wɔredwennwen wei no, hwɛ, Awurade bɔfoɔ yii ne ho kyerɛɛ no daeɛ mu sɛ.
Yosef, Dawid ba, nsuro sɛ wobɛfa wo yere Maria aba wo nkyɛn, na deɛ ɔnye wo no no firi Honhom Kronkron mu. Na wɔbɛwo ɔbabanin, na wɔato ne din Yesu, ɛfiri sɛ, ɔno na ɔbɛgye ne man afiri wɔn bɔne mu.
Na yei nyinaa yɛɛ hɔ, na deɛ Awurade nam odiyifoɔ so kaeɛ no aba mu sɛ.
Hwɛ! ababaawa no benyinsɛn, na wawo ɔbabanin, na wɔato no din Imanuel, a asekyerɛ ne sɛ, Onyankopɔn ne yɛn na ɛwɔ hɔ.
Na Yosef firii nna mu nyaneeɛ no, ɔyɔɔ sɛdeɛ Awurade bɔfoɔ no hyɛɛ no no, na ɔkɔfaa ne yere no baa ne nkyɛn, na wanhu no de kɔsii da a ɔwoo ɔbabanin, na ɔtoo ne din Yesu. Mateo Asɛmpa ti mmienu.
Na wɔwoo Yesu Betlehem a ɛwɔ Yudea, ɔhene Herod berɛ so no. Hwɛ, anyansafoɔ bi firi apue baa Yerusalem bɛkaa sɛ, Ɛhe na Yudafoɔ hene a wɔawo no no wɔ? Na yɛahunu ne nsoromma wɔ apueeɛ, na yɛreba abɛkoto no. Na ɔhene Herod teeɛ no, Wɔne Yerusalemfoɔ nyinaa akoma tuiɛ, na wɔhyiaa ɔman no mu asɔfo mpanin ne twerɛfoɔ nyinaa bisaa wɔn faako a wɔbɛwo Kristo deɛ wɔasra no no. Na wɔka kyerɛɛ no sɛ, Betlehem ɛwɔ Yudea. Na saa na odiyifoɔ no atwerɛ sɛ, Na wo Betlehem, Yuda asase, wonyɛ Yuda asafohene mu akumaa, efisɛ wo mu na ɔsafohene a ɔbɛhwɛ me man Israel no bɛfiri aba.
Ɛnna Herod frɛɛ anyansafoɔ no kokoa mu bisaa wɔn berɛ ko a nsoromma no firiiɛ no yie, na ɔsomaa wɔn Betlehem sɛ, Monkɔ nkɔhwehwɛ abɔfra no yie, na sɛ monya hu no a, mommɛka nkyerɛ me, na me nso menkɔkoto no bi.
Na wotiee ɔhene asɛm no wieeɛ no, wosiim kɔe. Na hwɛ! Nsoromma huhuu no apuei no dii wɔn anim ara de kosii sɛ ekogyinaa faako a abofra no wɔ n'atifi. Na wohuu nsoromma no no, wɔn ani gyee kɛse paa. Na ɔkɔɔ dan no mu no, ohuu abofra no ne ne na Maria, na ɔkoto sɔree no, na wobuee wɔn mfotoɔ mu yɛɛ n'ayɛ, sika akɔɔ ne aduhwam ne kurobo. Na oyi kyerɛɛ wɔn daeɛ mu sɛ wɔnsan nkɔ Herod hɔ bio no, ɔfaa ɔkwan foforo bi so san kɔɔ wɔn kurom. Na ofiri hɔ kɔeɛ no, hwɛ, Awurade bɔfoɔ bi yii ne ho kyerɛɛ Yosef daeɛ mu sɛ, Sɔre fa abɔfra no ne ne na na dwane kɔ Misraim, na kɔtena hɔ kɔsi sɛ mɛka makyerɛ wo, na Herode rebɛhwehwɛ abɔfra no aku no.
Na ɔsɔre faa abɔfra no ne ne na anadwo na ofiri hɔ kɔɔ Misraim. Na ɔwɔ hɔ ara kosii sɛ Herod wuiɛ. Na deɛ Awurade nam odiyifoɔ so kaeɛ no aba mu sɛ, Mafrɛ me ba afiri Misraim.
Na Herod huu sɛ anyansafoɔ no agoro ne ho no, ne bo fuu pii. Na ɔsoma ma wokunkum mmɔfra a ɛwɔ Betlehem ne n'ahyeɛ so a wɔadi mfeɛ mmienu ne wɔn a wɔnnya nniiɛ nyinaa. sɛdeɛ berɛ no a ɔbisabisaa anyansafoɔ no kyerɛ. Ɛnna deɛ odiyifoɔ Yeremia kaeɛ no baa mu sɛ. Wɔtee nne bi Rama, esu ne awerɛhoɔ kɛseɛ, Rahel resu ne mma, na wɔmpɛ sɛ wɔkyekyere ne werɛ, ɛfiri sɛ ɔnni hɔ.
Na Herod wuiɛ no, hwɛ! Awurade bɔfoɔ yii ne ho kyerɛɛ Yosef daeɛ mu wɔ Misraim sɛ. Sɔre fa abɔfra no ne ne na, na kɔ Israel asase so, na wɔn a na wɔhwehwɛ abɔfra no kra no awu.
Na ɔsɔre fa abɔfra no ne ne na, na ɔbaa Israel asase so. Na ɔtee sɛ Akelel di Yudea hene n'agya Herod ananmu no, osuroe sɛ ɔbɛkɔ hɔ. Na oyi kyerɛ no daeɛ mu no, ɔmane faa Galilea fam.